Êvara we xêr miletê min ê delal. Dersa me îro ser pirs pronomên e. Pirs pronomêna me ya pêşin îro em lê re divijin kê. Mesela kê kir? Em çawa cevap didin? Em dibijin min kir. Wextê K bi herfa ê hate nivîsandin, em bi personal pronomênê kasus obligus de cawa wî didin. Li wextê em dibêjin kî, mesela kî, kî bû û pê herfa î hate nivîsandin, em hingê dibêjin mesela ez bûm. Îja em hîngê bi personal pronomêne kasus rectus da cawa wî didin. Ya sisêya jî em dibêjin kê ra. Mesela, tu xwarinê kê ra dibî? Û çawa em dikarin bibînin? Bi rengê rej Ser zimanê almanî hatiye tercimandin. Mesele, fi, vin, vî, her wekî din. Îja pirs pronomêna me yê din e jî em ler dibijin çawa yan jî ça. Me yê dikare hard cûra jî bêje. û mesele tu çawa yî? Êsta jî heye çi? Mîna tu çi dixwazî? Ya dinê em ler dibêjin çima? Mesele tu çima hatî? Em dikarin bibêjin jî çira? Çira esabû û bi almanî mesele wofû yan weshalb. Isa jeye ku mesele ew ku ye yani bi almanî wo wo ist es. Ya dinê em lê re dibêjin kuda. Mesela, ew wana ku de çûn? Bi almanî, Wohin sind Sie gegangen? Sa jî heye kengî. Besa xeberê, tu kengî hatî? Yan bi almanî, Wann bist du gekommen? Îja sa jî heye kîjan. Mesela hûn kîjan dixwazin. Bi Almanî em ler dibêjin welche. Ya dinê em ler dibêjin çend. Çend. Mesela sahat çend e. Çend bi almanî, mesele wie viel, û bi înglîzî em lê re dibêjin how many. Ya din nê re em dibêjin çiqas. Besa xeberê. Tu çiqas dixwazî. Û çiqas bi înglîzî em lê re dibêjin how much yan bi almanî welche Menge. Û em xeberdana xwe de jî em carna dibêjin ka yan kanê. Mesela ka Hesen yan ew tişta kanê û balmanî tê tercimandin mesela vo etva wira Bognawistas. Îja em ya dêne re dibêjin ku derê. Mesela ew ku derê ye. Îsa jî em dikarin bêjin ji ku. Besa xeberê. Tu ji ku hatî? Bi almanî em ler dibêjin vohe yan von wo. Ya tu nêre em dibijin ji çi? Base xeberê. Av ji çi çêbûye? Bi almanî vomit yan von was. Disa jî heye ji kê? Tu alîkariyê ji kê dixwazî? Ya din nere em dibêjin ji kîjan mesele tu ji kîjan rengî dixwazî esa jî heye bona yan em carna dibêjin boy mesele bona kê hûn bona kê xeber didin bi almanî merî ler dibêje über wem Îja zimanê me de heye pirs pronomêna ne. Mesele, ez rast dikim ne û bi almanî em lar dibêjin nicht wahr. Îsa jî heye xe. Mesele, xeto neçibûyî. Û bi almanî mesele eva a hatî tercimandin, Nicht dass du etwa gegangen bist. Manya wî ew e. Îsa jî heye sava kê. Mesele em sava kê dikin. Bi almanî ler dibijin für wen. Ya dinê re em dibêjin bi çi? Mesele bi çi tamî tu dixwazî? Bi almanî tercimendina wî der Asaf mit was? Ji ya dinê re em dibêjin bi kê re? Mesele, Ew bi kê re hat? Bi almanî em lê dijin mit wem, mit wem ist er gekommen? Esa jî heye bi kîjan? Mesele, Bi kîjan çavî tu rind nabînî? Bi almanî em dibêjin mit welche, mit welche Auge siehst du nicht so gut? Îsa jî heye bona çi? Bona çi hûn xeber didin? Bi almanî em ler dibêjin worüber oder über was redet ihr? Erê temaşevanê me hêja, zimanê me gelek rengîn e û gelek xeberên bedew tê de hene, sa jî yek ji wan Gelo ye. Mesela, Gelo ew mal dane? Bi almanî li ir dibijin ob. Em bêjin, Ob die zu Hause sind. Em hingê pers didine xwe. Esa jê heye cem kê? Mesela, telefona min cem kê ye? Ba, ew tê Asaf, bi Almanî, bei wem? Bei wem ist mein Telefon? Îja temaşevanê min e hêja, pirs pronomêna me yê axirê jî pêzdîkî em lêr dibijin tev kê. Û mesele tu tev kêyî? Ew tê esaf mîtvêm.